Janga mente ma dwaro tich pa kot me ochake tich me riyo tal ki dong ma to pod me winyo kok ma kar gin miya aryo i kumalo me lobo Uganda i dwe me abicel eni wabekele man ki lok muken mapol ti piri i yub me lok ange ma ocwiny.
Lakelia ye. At least the one thing for now we can all agree on is the soap to use. He likes that it's big and lasts long.

Jang gamente mador tic pa kot mito winyo koko miya aryo i dwe me abic eni ni kumal me Uganda kun gitye ki loko mato put kacel ki riyo tal. Officers who have been trained here and have acquired certificates today are going to go back to their courts and mediate those cases that we listed and sent to us.

Jang gamente ma dol tic pa kot i Uganda tye ki myero me cako winyo koko ma kare gin miya aryo kun gibitiyo ki yo me mato pud ki dong riyo tal ma obutimme i kom al me Uganda i dwe me abicel me mwaka ni eni. Koko man kibiwinyo gin ni kot ma malo ma tye gulu, Kitgum, Lira ki dong Arua kacel ki kot ma kiyabo nyeni pa Tongo Town Council ma tye i Agago District. Lacoc pa Wan Luo Television man Jesse Johnson James Kelly report man Kigulu City. Yub me riyo tal man ma kicako nye ni The Settlement Fortnight obucake niende apar wiye abicel, o kwede niende pyere wiye abiro me dwe man.

So be careful the ones with the question with the uh, uh, question mark on them should really not cross to the new judiciary. I Uganda, you may retaliate ki woko nge court ki yaro mwaka libario ki apar wi adek ento oling kong manok i ngeye ki tyero dok odojo i mwaka ma okaro-ni niyo nyo kot miya acel i lobo man tye ki lurii tal Dok madwong'e, pud kitye ka pwonyogi. Pi lok angea ma ocwiny i Wan Luo TV, an Jesse Johnson James. Minista pi kop me kumalo me Uganda man Dr. Kenneth Omona olago lwak ma gitye i Lao me cako dok ten i yub me gwoko dye mapol ma onocon gitime kare mokaro angec ma ono pud peya lweny obalo kumalo me lobo Uganda ni. Dr. Omona owacho ni mon acel ki Lao i kabedo ma ono ocono oywek matek pi loko gwoko lee ma ono pud peya lweny pa LRA obino ma wax daan ma pol guru nyo diyo ki dong leyi mukene mono ti cingin en owaye ni mono meka jenge kom pu ki ken dano beno cak gwoko leyi wek nen ki dwoko cen deyo pa kara mono con ti acoli ki lango ka ma lonyo me pol ti iye cing dano atikane i lo kom leyi en olimo kumalo me lobo Uganda atikane lango ka ma lacoc pa wan luo television man Jasper Igwel obedo kero me nywako matut en ki minista pi kop me kumal me Uganda Man Dr. Kenneth Omona.
Rok me lango nunge ya tek ibedo ke lonyo i pito dok kana me doki magi nu bedo ke kare me konyo jo magi i kor kom tyeko kor kom nyom pur medo kede ma acara pi tyeko peki mogo ma obedo ke kare me diyogi ento jami magi i kom kare man dong pe tye man acalo adwogi me olok ki bedo kede kare me mayo jami magi ko i cing rok me lango. Anthony Olobo Odura ma kono bedo awi tong matek omwon pel i lok kede kede wan luo televison i ceng abic i boma mapac akwako ki lonyo me dok ame rik logngi bedo kede kare me jenge ryeng en kono kobo ni manono lango dogi obino mao gamente oye ni mono gin obino culo dok alangi anyo ni dok alango ame ngono ame obino ame obino mao mao po kwala kwala ba oyaka yaka dong an nacalo atin lango ame dang

yor apol me cwalo tino wa i kwan miyo kwawa bedo ayot wot i ot jat ki jami mogo duca me miyo kwawa bedo ayot pien ka ci inono ginoro in romo timo pe tye rwenyo alonyo me dok ka me rig langi ti kede kono lobo tiro adwogi me larac me dang dong otiko balo kop me nyom ma me nuri tye ti mar ber ite kwaro me lango dong limi pire tek tutwal i te kwaro me lango me weng pole wok nyom lango ka in ikelo atin noro pacu nyo ni dako moro pacu ame pe inyomo ngat aworo pe danu kopa ya iye pol ke gumarac kwo mere bin tumo ko kelo kelo kwo pien aman lim dok nonok ento dong nonok kene miyo wele ti malo ame dano da dong ka atimo ngo

ni mito jo alweny atek ikwanye i bor ilang i bor lang ikan itiwo kwanye i bor coli itiwo kwanye i bor lugar ki jo kene kuca me tero kunu ite dwok nwongo ni jamo kene amiyo kelo lonyo amiyo omiyo jo me pur me kelo lonyo aber polere po kelo kan crops like coffee coffee was introduced in the in the central in the southern part of the country. Coffee was not brought here. Otiko to, to, to be recovered, ni coffee does not grow in northern Uganda. Is it true? So this lie was told for very many years. Uni kano temi yungo pama. Jua kuja temi yugi pama ke jemo kene kene. Pama iguma raj pama re woro wela pama woro poro ko. Kar rok me lango mir ber ker kar me riemo can me kom kar man tiyo diyo gi achala duogi

crops and also livestock. Itungu malo kan jo kano neno neno neno lobo ka leba nena. In the past when we were growing up, every man needed to have a cow. Jope bolu ni dogo ya itungu por chingu ke ken that's a lie. Ite winyo mom. So you the leaders, you the technical people, please teach people here that there's money in livestock.
Piwan Luo Television, Jasper Gwel, Yilango Sub Region. Iteko medo malo e rwom ma malo to twal e rwom e gwok kabebedo i kabedo ma orumo abila paco den reo matin na mugongo i kabedo mukene ma tye area man i nyim yub madit ma obitimo i dikini eni nino dwe adek me dwe miya abicel oyubo ni Uganda kwero nino man ni twal i kabedo matin na mugongo

Pile wang'e mochwiny e walu television. Anie sande yakumo. Ilokom turutu mita bit mia abich me Federation of Uganda Basketball Station man Fuba Division 1 kitu man turu pa mon kicho uber mapol itum jabit mokatine wanen mapole kibo David Magere en keli ilokom turu.

nyo baskets pyera abiro wiye angwen i kom pyera abic wiye abiro ka Barkley Basketball Club gin gucanyo Entebbe Archers basket pyera abic wiye adek i kom pyera angwen wiye adek ka Kampala University Eagles gin gucanyo Meta Phenoms baskets pyera abiro wiye abongwen i kom pyera abiro wiye abic ka dong Watoto Men gin gucanyo Meta Phenoms baskets pyera abiro wiye aryo i kom pyera abic wiye angwen nono. I no i tuko pa mon kono man i Division Two

ka ma gin giloyogi woko kun Uganda People's Defence Force Tomahawks ogoyogi baskets pyera abicel wiye adek i kom pyera abic i wiye abicel keken. Meno aye obedo adwogi tuko mapapat mutimme i Division One ki Division Two i Federation of Uganda Basketball League ma tye ka wot anyim i Uganda. Pi lok ange i kom tuko iwang Luo TV. David Magere.
Kadong tim odilo me Arua Hill gitye ki lwor matek me dok cen woko relegation zone i kare ma gin omaro mac i cing tuko man i tuko ma otimme i ceng cabit ki bot Gaddafi FC. Tuko man otum gol aryo i kom tong gweno kun kigoyo woko en Arua Hill gin nong gitye i kombedi namba apar wiye acel gudok piny wa i namba apar wiye aryo kulu ma dong tye i dog relegation zone kikome. David Magere kele ripot ma obiero doge

Alif ariyo gi piero abich ma tye ka tummi inoni tim ma Alan Kabonge Chivewala Ponsiano Madiba ma tye lapwony tuku me Arua Hill kono ocito ki miti me loyo tuku meno ento ongayagi woko. Rwenyo tuku man kono oweko Arua Hill oa woko ki i namba apar wiye acel gudok woko piny I namba pa wiye aryo ma tye i relegation zone, Allan Kabonge Chivewala kono, lapwony tuko pa tim man kono opwoyo lucwak tim pe cito ka cwakogi kadi bed tye peko mogo gutimme bar manonok muweko gin girwenyo tuko meno. What happened when I was out of red? I'm going to do to be out of red. What I know is one, we are playing the league.

I noni rwenyo tuku man kono wek arwa Hill Sports Club odugu woko piny i namba pa wi aryo ni a ki namba pa wi acel. Mano meno dong ti wa i relegation zone ka marac tutwal i kin tim omyero gidwokgi woko i Fufa Regional League i mwaka tuku manyen ka ce gutyeko kit meno i noni.

Ka dong boma pud o club ma bene obutuko gi arua hill gitye i namba ocoko man namba apar abic ki poni apar wiye bungwenne ken i lok ange i kom tuko i one luo TV David Magere.